Greɣ tamawt belli di lmeɛahda-nni i yexdem Yilu akked Nuḥ mbeɛd aḥemmal, yenna-yas belli yal amdan ara yenɣen amdan nniḍen, ula d netta Ad iḥaseb s tudert-ines. Axaṭer, amdan yettwaxleq ɣer ṣṣifa n Yillu. Ihi tamgerḍt mačči d timenɣiwt kan n umdan. Lameɛna d asexreb n ṣṣifa-nni n Yillu yellan deg umdan. Ɣef wayagi, tukksa n lqanun-nni ad tenɣeḍ win yenɣan, d yiwen sger iqeddimen n tuɣalin ɣer deffir i telḥa tmurt-agi d tmura nniḍen. Yiwwas, Illu ad d-isteqsi timura-agi s rrent ɣef wayen xedment. Yelha. Mbeɛd drut ad awen-d-mmeslay deg usand i teddun ɣef tmeṭṭut n Yillu. Ad awen-d-ini belli ad s-d-akreɣ tura ayen akken ad d-ini, sarameɣ ad yi-tessuref, lameɛna ad awen-d-ini belli di txelqit merra, kullec yella d ayen ifazen, armi d-yufa Adem belli ur yesɛi ara acrik. D lḥaǧa-agi i d tamezwarut iɣef i d-yenna Yillu ur yelha ara i wergaz ad iqqim weḥd-s. Ayen akk i yella ixelq-it Yillu uqbel yella ifaz armi d imiren. Ihi, tameṭṭut tesɛa amkan mexṣuṣen, mebla tameṭṭut, argaz, ur yettili ara d ayen ilaq ad yili. Tura, ad d-nɣer, di laṣel n ddunit sin d tseɛṭac. Ameɣlal Illu yemsel-d seg wakal kra yellan d lḥiwan n lexla akked ṭṭir n igenni, yewwi-ten i Adem i wakken ad iẓer amek ara sen-isemmi. Akken i isemma Adem i lexliqat-nni yeddren, i ttewsemman. Adem yefka ismawen i kra yellan d lmal, i kra yellan d ṭṭir n igenni, i kra yellan d lḥiwan n lexla. Meɛna amdan ur yufi ara i yiman-is tamɛiwent ara yilin d tamtilt-is. Ḥemmleɣ ad d-iniɣ, tamɛiwent ara t-isnekmalen. Umneɣ belli d ayagi i txeddem tmeṭṭut i wergaz. Tesnekmal-ay-it. Mebla ccek ayagi iṣeḥḥa di tudert-inu. Ameɣlal Illu yesseɣli-d ɣef Adem yiwen n nadam d ameqqran, dɣa yeṭṭes, yekkes-as-d yiwen n yiɣes seg uberḍi imir-n yerra tacriḥt akken tella, Ameɣlal Illu yexdem-d tameṭṭut s yiɣes-nni n uberḍi i d-yekkes i Adem s tɛebaṛnit yenna-d yebna-d. Dɣa yewwi-yas-tt-id i Adem. Acḥal n yergazen ara iwafqen belli tameṭṭut d lbaḍna? Neɣ amek ihi, s ttawil n yiɣes n uberḍi, tettwabna-d tmeṭṭut? Aṭas n leḥwayeǧ i ɣ-d-tessefhem Tira Iqedsen amek i d-llant. Lameɛna tagi, ur ɣ-tt-id-tessefhem ara. Tewwi-d fell-aneɣ kan ad nanez zdat n lekyasa n Yillu ur nefhim ara. Dɣ Illu? Yewwi tameṭṭut, i wergaz, ad d-myina tikkelt-agi d tagi di ɣes n iɣsan-iw d tacriḥt n tecriḥt-iw ad tewsem i tameṭṭut. S tɛebṛanit amdan ic, ma d tameṭṭut ica. Daymi yella wassaɣ usrid gar sin-agi n imeslayen. Axaṭer tettwakkes-d seg wergaz. Ɣef wayagi argaz ad yeǧǧ baba-s d yemma-s ad yelṣeq ɣer tmeṭṭut-is dɣa ad uɣalen d yiwet n tfekka. Ihi d wagi i d amezruy n laṣel n talsa s lekmal-is. Yerna ma akka twalam nekni d ccɣel n Yillu. Ɣas seg uɣebbar n wakal, meɛna d ccɣel n Yillu. Yerna m'ur d-nerri as lexbar s wayagi, werǧin ad anaweḍ ɣer leqnaɛ-nni i nuḥwaǧ di tudert-nneɣ. Ur d-nerri ara mliḥ s lexbar azal-nni ameqqran i nesɛa. Ma yella nettu s tidet azal nesɛa, werǧin ad nizmir ad nuɣal d ayen akken yebɣa Yillu ad nuɣal. Daymi, d ayen yesɛan azal i yal yiwen deg-neɣ, d akken ad iqabel tidet-agi. D tidet, ṣṣifa-nni n Yillu yellan deg-neɣ terwi, Tumas, meɛna mazal-itt tella. Ɣef wayagi i d-yenna Yillu belli ma yella tenɣiḍ amdan, ad txellṣeḍ ayagi s tudert-ik. Axaṭer, tella ṣṣifa n Yillu deg umdan-nni. Ihi mi ara d-neɣḍel tadist, d ṣṣifa n Yillu i d-nɣeṭṭel. Ur keččmeɣ ara di ttfaṣil n wayagi axaṭer aṭas i d-yettwanan fell-as. Ihi, Adem akked Ḥewwa llan ttwaxelqen-d i yiwen n lmeqsud ɛlayen, ad sɛun ccarika d Yillu. Yerna yura di laṣel n ddunit belli Illu yettas-d yal tameddit ɣur-sen, yenna-d belli mi ara d-ihubb waḍu-nni n wass, mi akken ara d-ali nesmani taṣmaḍt n tmeddit. Imiren i d-yettas Yillu i wakken ad yesɛu ccarika yid-sen. Meɛna, teẓram yakk d acu i yexdem uzrem. Asentel-agi bɣiɣ ad d-mmeslayeɣ fell-as mbeɛd s ttfaṣil. Meɛna Illu yefka-yas ccɣel i Adem. Ccɣel-ines d akken ad yeḥrez leǧnan-nni. Adam yella dinna i wakken ad iḥrez yerna ad iɛas lǧenna-nni, lameɛna yeǧǧa di ccuɣel-is. Teẓram, aɣelluy amenzu n talsa, d argaz i t-ixedmen. D tidet ddnub yettwuran amenzu d tameṭṭut i t-ixedmen, lameɛna d argaz i yestehzan di ccuɣel-is. Ur yelli ara d ayen akken ilaq ad yili. Yerna d wagi i d ugur n tmetti n wass-agi, d irgazen imestehziyen, d irgazen i yeǧǧan timasiyin-nsen. Ɣas akken tilawin ḥerkent i wakken ad ččarent ilem, meɛna mačči d wagi i d aɣawas n Yillu. Yiwen n uɣawas i yesɛa Yillu, yerna inejjaḥ. Ihi, yyaw ad d-nɣer ajerreb-nni tettwajerreb Ḥewwa. Meɛna ilaq ad d-temmektiḍ belli ɣef ddemma n lɣelṭa n Adem i d-tufa iman-is Ḥewwa mebla lemḥarba, imi Adem ur yexdim ara ccɣel-is ad iɛas leǧnan-nni daymi yekcem uzrem ɣer daxel. Laṣel n ddunit ixef wis tlata Taṣeddart tamezwarut Azrem yella d uḥric gar lḥiwan merra n lexla i yexleq Umeɣlal Illu Yenṭeq ɣer tmeṭṭut yenna-as Akka ihi yenna-d Yillu Ur tettettem ara si ṭṭjur merra n leǧnan Ur yenkir ara din din kan awal n Yillu Lameɛna icukk deg-s Meɛna mi tesṭerḥeb Ḥewwa s usteqsi-ines Texṣer. Yerna akken kan ara neǧǧi iman-nneɣ i wakken ad ncukk deg wawal n Yillu, aql-aɣ deg ubrid n lexṣara. Yerna ma nemmuqqel ɣer umezruy n meyya n yiseggasen iɛeddan neɣ kter, ɣer yiseggasen ineggura n lqern wis ţţeɛṭac, ilul-d yiwen akken n umussu n yimussnawen n tira di Lalmany, i yesteqsan ma yella s tidet tira iqedsen s lekmal-nsent d awal n Yillu neɣ yettekka ccɣel n umdan deg-sent. Yerna, amussu-agi yewweḍ ɣer tmura nniḍen, ɣer Norvège, ɣer Briṭanya, sakin ɣer Marikan. Lameɛna, taggara, n mi ara nesṭerḥeb, S ccekk, ɣef wayen yeɛnan awal n Yillu ayagi ad ɣ-yawi ɣer twaɣit. Tewwi-d d akken yal yiwen deg-neɣ ad ixemmem ɣef wayagi. Amussu-yagini yebda-d sɣur amussnaw n tira iqedsen di tmurt n Lalmany, dɣa si Lalmany i d-ffɣen sin n yergazen, yellan d ssebba n waṭas n leɛtab n tmetti ur iɛeddan ara akk deg umezruy n talsa. Amezwaru d Karl Marx, wis sin d Adolf Hitler. Ar ɣur-i sin n yergazen-agi nnulfan-d mi d-yella ccek di tira. Mi ara nesṭerḥeb s ccek ɣef tira iqedsen, netteldi tawwurt I tezmert n cciṭan. Ihi, yenna-yas wezrem i Ḥewwa, Akka ihi, yenna-d Yillu, ur ttettem ara si ṭṭjur merra n leǧnan? Tameṭṭut-nni tenna i wezrem, Nezmer ad nečč si lfakya n ṭṭjur merra n leǧnan. Twalam ur steɛref ara belli llant tlisa. Meɛna ɣef lfakya n tejra yellan di tlemmast n leǧnan, Illu yenna-d ur teţţet ara seg-s, ur ţţennalet ara neɣ ma ulac ad temmtem. Azrem yenna i tmeṭṭut, Xaṭi, ur teţţemttatem ara. Meɛna Illu yeẓra belli asmi ara teččem seg-s, allen-nwen ad ldint, yerna ad tilim am Yillu, ad tissinem lxir akked cceṛ. Yerna teẓram llan tlata iqeddimen yettawin d akessar ma yella nelḥa-ten ad aneɣli. D akken ad ncukk deg wawal n Yillu ur t-nettamen ara, aqeddim wis tlata d akken ad t-nɛaṣi. Dɣa m'ara tebduḍ ccekk ad tuɣaleḍ ur tettamneḍ ara. Ma yella ur tettamneḍ ara ad tuɣaleḍ ad tɛaṣiḍ. Ur ilaq ara ad as-nɛemmed i uɛdaw a ɣ-yessekcam ccek ɣef wayen yeɛnan tidet n Tira Iqedsen. A k-d-iban wayagi d ayen meɛqulen, ad d-iban wayagi belli d anadi ɣef lḥeqq, ɣas akken ilaq a nesteɛref belli ur nessin ara, lameɛna mi ara nebdu a nettcukku Tira Iqedsen d abrid ar twaɣit. Yerna. Mebla ccek akken ma nella neẓra tawaɣit-nni d-itebɛen. Ḥewwa tečča si ṭṭejra-nni n tmussni n lxir akked ccer, yerna tefka-yas i wergaz-is. Dɣa di sin ččan. Dɣa ldint wallen-nsen, yerna mi akken i sɛan tamussni teẓram d acu i lḥaǧa tamezwarut i ẓran, ẓran belli d iɛeryanen. Tagi d tamusni tamezwarut i ẓran makken i ččan. Dɣa ttwasuffɣen si leǧnan. Lameɛna Illu di ṛṛeḥma-ines meqqren ur yeǧǧi ara talsa ad tḍiɛ. Yella yesɛa aɣawas yerna yeddem leqsed ad t-isnekmal. Bɣiɣ ad nruḥ ɣer tebṛat n Yeɛqub, ixef rebɛa, taṣeddart xemsa. Tura ẓriɣ belli aṭas n tsuqilin i tṣeddart-agi i yellan yerna aṭas n usefhem daɣen i yellan. Meɛna nekkini ad awen-d-fkeɣ asefhem i ttwaliɣ belli d ayen meɛqulen. Ad awen-d-ɣreɣ taṣeddart-agi, sakin ad awen-tt-id-sfehmeɣ. Yerna d asefhem yesɛan lmeɛna. Yeɛqub ṛebɛa, xemsa. Neɣ tɣilem belli baṭel i d-nnant tira? Illu yessaɛez s tismin, ṛṛuḥ i d-yefka, ṛṛuḥ i d-yefka yezdeɣ deg-neɣ. Illu yessaɛez s tismin, Ṛṛuḥ, i d-yefka izdeɣ deg-neɣ. M akken i ysuḍ Yillu iman-is deg umdan, yesbedd, yesbedd assaɣ n leḥmala, yerna werǧin ad yuɣal ar deffir neɣ ad yekkes assaɣ-agi. Yerna ɣas akken aṭas n wayen n diri i nexdem, ɣas akken aṭas n leɛtab akked twaɣiyin i ɣ-d-yewwi ddnub, Meɛna Illu mazal yessaɛez tismin, Ṛṛuḥ i d-yefka yezdeɣ deg-neɣ. Aṭas n yemdanen ur ḥemmlen ara ad slen belli Illu d win ittasmen. Ar ɣur-i nekkini, ṣṣifa-agi tettbeggin-d belli Illu yelha, daymi i yettasem, fell-ak akk fell-i. Yerna netta yebɣa-yaɣ iwakken d netta kan ara nḥemmel mliḥ, yernu nḥemmel ayen nniḍen kter-is. Daymi, di lweqt ilaqen, s ṭul n leqrun, Illu ihegga-d yiwen n uɣawas i wakken ad issemṣalaḥ amdan yid-s. Aɣawas-agi d Yasuɛ. Ḥemmleɣ taqsiḍt n Zekkay. Acḥal gar-awen dagi i yessnen taqsiḍt n Zekkay? Di Luqa, ixef ţaɛṭac. Wagi, d anekmal n uɣawas-nni n Yillu n leslak. Luqa tseɛṭac, Mi yekcem ɣer Yariḥu, Yasuɛ iɛedda di temdint. Ataya yiwen n wergaz isem-is Zakkay, d ameqqran n yimekkasen yerna d amerkanti, daymi yettwakreh. Axaṭer Uwdayen kerhen imekkasen i d-ittjemɛen tabzert Iṛumanin isteɛmren. S umata imdanen-agi ur ṣfin ara, axaṭer imdanen-agi ttakren yerna ttawin tijɛal i yiman-nsen. Ihi, yebɣa ad iẓer d anwa-t Yasuɛ-agi yella yebɣa ad t-iwali. Meɛna ur yezmir ara si lɣaci, axaṭer meẓẓi di lqedd, ɣelben-t merra lɣaci ɣer lqedd. Yuzzel ɣer zdat, yuli ɣer ttejra i wakken ad t-iwali, axaṭer syinna ara d-iɛeddi. Ma truḥem ad tmerrḥem di tmurt n Isṛail mebla ccek ad ken-awin ɣer ttejra-agi yellan di temdint n Yariḥu ɣas mačči d tagi swaswa. Ayen i bɣiɣ ad awen-t-id-beggneɣ yerna d lḥaǧa i yesɛan mliḥ azal, belli lejdar-a n ttejra-agi leggaɣ-t mliḥ, Yerna ifurkawen-ines ttibɛiden mliḥ ɣef lǧedra-s. Daymi, talluyt n ṭṭejra-agi mačči d ayen isehlen. Ifurkawen-is ɛlayit, yerna tecceg lǧedra-s. Daymi ur ẓriɣ ara zkay d acu i yexdem iwakken ad yali zmaḥal iɛla ifassen-is yenkez yeṭṭef-d, meɛna agi merra yeḥwaǧ lmeǧhud. Yerna imi d amerkanti i yella ad yili d lḥecma ma yella walan-t yemdanen yettali ṭṭejra. Dɣa netta yuli ɣef ṭṭejra-nni yerna yella yettṛaǧu yiwet n lḥaǧa kan, d akken ad iwali Yasuɛ. Yerna mi ara d-iɛeddi Yasuɛ ad yili yezmer ad t-id-iwali nnig wiyaḍ merra axaṭer sufella i yella. Meɛna teḍra-d lḥaǧa ur yeṛǧi ara. Mi yewweḍ Yasuɛ ɣer dinna, yeḥbes, imuqel d asawen, yenna-yas azekka-y, Ɣiwel, ṣubb-d! Ɣur-k ara iliɣ ass-a. Am wakken teẓram, Yasuɛ ur nuḥwaǧ ara ad s-d-nqeddem imdanen. Ulac wi s-yennan wihin d zkay d amekkas n tebzert. Yasuɛ yeɛqel-it srid. Ur ẓriɣ ara ma yella azekka yella yefhem ayen akken i s-yenna Yasuɛ. Yenna-yas ɣur-k ara iliɣ ass-a. Iṣubb-d. Dɣa yedda d Yasuɛ ɣer wexxam-ines, dɣa imdanen merra kkaten di Yasuɛ amek i yedda d umekkas n tebzert. Yettawin iṣurdiyen n yimeɣban d tijɛal. Dɣa yekker Zekkay yenna, Atan a Sidi ad fkeɣ azgen n wayen sɛiɣ igellilen. Ikemmel yenna, Ma yella win i ukreɣ, a s-t-ɣermeɣ s rebɛa n yimuren. Yasuɛ yenna-yas, Ass-a ikcem-d leslak axxam-agi. Nekk ẓriɣ belli mi ara tettwaselkeḍ ad tbeddel tmuɣli n wamek i tettwaliḍ Iṣurdiyen. Ma tenniḍ-iyi-d ttwaselkeɣ, lameɛna ur ibeddel ara wamek i tettemɛamaleḍ d Iṣurdiyen-ik, ad yekcem ccek ɣef leslak-ik. Axaṭer di teswiɛt-nni ideg i d-yeṭṭef Zekkay leslak, tamuɣli-ines d wamek i yettemɛamal d iṣurdiyen tbeddel. Sakin, mi wten lɣaci di Yasuɛ, yenna-d ayagi, Luqa, ixef ţseɛṭac taṣeddart ɛecra, mmi-s n umdan, yusa-d ad inadi yerna ad isellek ayen iḍaɛen. Ihi Illu ur yeqḍiɛ ara layas di nnefs-nni i yessuḍ ɣer tfekka-nni n talaɣt. Daymi i d-iceggeɛ Yasuɛ i wakken ad d-yerr amdan ar ɣur-s. Yusa-d ad inadi yerna ad isellek ayen i iḍaɛen yerna yenger. Ɣef wayagi i d-yusa Yasuɛ. Yusa-d ɣer ccetla n Adem. Yerna isem i iḥemmel ad ifk Yasuɛ i yiman-is yuɣal-d akteṛ n ṛebɛin iberdan di Lɛehd Ajdid, d mmi-s n wemdan. Yasuɛ yella d mmi-s n Dawed, d mmi-s n Abṛaham, meɛna isemma i yiman-is mmi-s n wemdan, axaṭer d netta i yettmettilen ccetla n Adem. Yusa-d a ɣ-isellek. D wagi i d azal i nesɛa di tmuɣli n Yillu. Yella yiwen n uḥric deg Kuṛantin tamezwarut xmesṭac, Sɛiɣ aṭas lḥir mi ara t-ɣareɣ. I Kuṛantin tamezwarut xmesṭac. Tiseddarin xemsa u rebɛin d asawen. Ɣef wayagi i yura amdan amezwaru Adem yerna teẓram belli awal n tɛebranit n Adem yeqqen srid ɣer wawal n wakal Adama. Dayem isem-is yettbeggin-d belli seg wakal i d-yettwakkes. Amdan amezwaru Adem yuɣal d tarwiḥt yeddren, Adem aneggaru, yeɛni Yasuɛ, yuɣal d ṛṛuḥ i yessidiren. Amdan amezwaru yekka-d si lqaɛa, ma d amdan wis sin, d Ssid sɣur igenwan. Ihi Yasuɛ yesɛa sin n yismawen, ilaq ad ten-id-inin akken msetbaɛen. Isem amezwaru d Adem aneggaru. D netta i d taggara n lwert n ccetla-n Adem s lekmal-is. Ddnub merra akked uɣewweɣ, ayen n diri merra yettwakkes di lmut-is. Yedda yid-s makken yemmut. Mi yeţţ wamḍel, yedda yid-s. Yerna makken i d-yeḥya, yeḥya-d am umdan wis sin. D ṣṣenf n umdan ajdid, d ccetla tajdiṭ. D ccetla n Ɛimanuil. Nuɣal d ccetla n Yillu. D ccetla ideg yeddukkel umdan akked Yillu deg yiwet n ṭṭbiɛa. Dɣa d ayagi ara yeḍrun mi ara d-nlal s liman. Ma numen belli yemmut d asfel, yerna yesseɣleb s ḥeggu, imiren ad nuɣal d aḥric seg umdan-agi wis sin. D amdan ajdid maḍi, werǧin i d-yelli uqbel akka. Anda, amdan d Yillu, dduklen deg yiwet n timmad. Akkagi i nuɣal nekni s imasiḥiyen. Di Timutawes tamezwarut sin xemsa, yenna-d yiwen daɣen n uwsiṭ gar Yillu d yemdanen, Lmasiḥ Yasuɛ amdan. Yerna, yenna-d ayagi mbeɛd aṭas n iseggasen ɣef lmut d ḥeggu n Yasuɛ. Ihi, yella umdan ɣef lɛerc n Yillu. D amdan, Lmasiḥ Yasuɛ. Axemmim-agi ifaz mliḥ. Awi-d kan ad nmeyyez deg-s i kra n lweqt. Yella win i yettmettilen ccetla-nneɣ deg umkan ɛlayen n umaḍal. D amdan, Lmasiḥ Yasuɛ, ɣef lɛerc n Yillu. Twalam Illu yeddem-d ayen rxayen, yessuli-t ɣer wanda ɛlay. Yettwaxdem s uɣebbar, lameɛna taggara-ines ad tekfu di lɛerc n Yillu, deg wayen rxayen s ayen ɛlayen. Tura bɣiɣ ad d-ddmeɣ snat n temɛayin. D mata ixef wis telṭac ma yella tegrem tamawt deg uḥric-agi ttwenfkent-d sebɛa n temɛayin. Yeččur mliḥ d lmeɛna lameɛna bɣiɣ kan ad d-ddmeɣ. Snat-agi timecṭaḥ. Yiwet taṣeddart. Yiwet snat n tṣeddarin. Taṣeddart ṛebɛa u ṛebɛin di tektabt-inu tettwsemma Tamɛayt n ugerruj yefren. D Yasuɛ i d-iheddṛen. Tagelda n igenwan tecba agerruj yefren. Deg yiwen n yiger, yufa-t yiwen n wergaz dɣa ifer-it. Si lfeṛḥ-nni i yefṛeḥ iṛuḥ yezzenz akk ayen yesɛa, imiren yuɣ iger-nni. Ma yella terriḍ iman-ik belli kečč n usamar almas, xayel-d amek i yettwafra ugerruj-agi deg yiger. Yezmer lḥal yella lɛesker i d-yettasen di teswiɛt ɣer tayeḍ, daymi argaz-agi yugad a s-iruḥ wayen akken i yesɛa, daymi netta iruḥ s lemɣawla ɣer yiger-is, yemḍel agerruj-nni. Meɛna, anwa i yeẓran d acu i yeḍran yezmer lḥal yekker ṭṭrad, dɣa ur yuɣal ara. Dɣa yeqqim ugerruj-nni yettwamḍel deg yiger. Dɣa yusa-d urgaz-nniḍen yerna yufa-d agerruj-nni. Yana netta yeḥṛec mliḥ, ula d yiwen ur s-yenni. Iṛuḥ, yeffer-it yerna imḍel-it. Dɣa netta iṛuḥ yuɣ iger-nni ɣas akken yella d iger menwala, yezmer lḥal ahat ixelleṣ ssuma akteṛ n wayen i ilaqen, daymi imdanen wehmen ayɣer i yuɣ iger-nni axaṭer ulac deg-s acemma ur yuklal ara ssuma-nni. Lameɛna mbeɛd mi t-yuɣ. Yeɣza-yak-s-d agerruj-nni, twalam? Armi d imir i fehmen yemdanen ayɣer i yuɣ iger-nni. Bɣiɣ ad d-iniɣ belli argaz-agi, d Yasuɛ. Ẓriɣ belli llan aṭas n wudmawen ur sfehhmen temɛayin. Nekk bɣiɣ ad tt-id-sfehmeɣ s wudem-agi, ihi argaz-agi, d Yasuɛ. Tamɛayt-agi tenna-yaɣ-id belli iger-agi lmeɛna-s d ddunit. Yasuɛ yemmut ɣef ddunit meṛṛa. Ixelleṣ ssuma ɣef ddunit meṛṛa. Lameɛna mačči d ddunit i yebɣa. Meɛna d agerruj-nni yellan deg iger. D acu i d agerruj? D agdud-ines. Yasuɛ yella yewjed ad ixelleṣ ssuma ɣef yiger-nni ɣas akken ur yuklal ara. Ɣef ddemma n ugerruj yellan deg-s. D kečč akked nekk. D azal-agi i d aɣ-yefka, yerna s tmuɣli-agi i d aɣ-d-yettwali. Annect-agi n wazal i nesɛa ɣur-s mačči d wid yerxsen, ur nesɛi ara lmeɛna ur nesɛi ara azal, meɛna nesɛa azal meqqren ɣur-s. Ɣlayit almi i yefka Yasuɛ tudert-is fell-aɣ, iwakken aɣ-d-yaɣ. Daymi, seg yiḍ-agi d asawen, werǧin ad tuɣaleḍ ad d-tiniḍ belli ur tesɛiḍ ara lmeɛna, ur tesɛiḍ ara azal, ur teswiḍ ara, axaṭer imeslayen-agi merra ulac-in di tira iqedsen. Ur wen-d-qqareɣ ara ad tzuxxem, lameɛna bɣiɣ-ken kan d akken ad d-terrem s lexbar s wazal-nwen. Axaṭer ulac maḍi d acu ara d-trebḥeḍ ma teqqareḍ nekki ur yuklaleɣ ara, yerna nekk azal-iw meẓẓi, nekk d win ur swin ara, ayagi ur ttaɛǧab ara i Yillu. Axaṭer kečč d mmi-s d yelli-s n Yillu. Illu, yiwen n wazal merra i yefka i warraw-is. Ihi, tesɛiḍ azal. Kečč teswiḍ yerna aṭas. D win mexṣuṣen. Bdu fhem ayagi tura tameddit-agi. Ur ttili ara d win iḥeqren iman-is. Ur qqar ara belli nekk ur yuklaleɣ ara. Ur sḥissif ara ɣef wamek d wayen i telliḍ. D kečč s yiman-ik i yebɣa Yillu. Yebɣa-k am wakken telliḍ, lameɛna ur k-ittaǧǧa ara akkenni. Akkagi ur tettɛeḍḍimeḍ ara Illu. Axaṭer aḥqar n yiman mačči d annuz. Lameɛna d lqella n liman. Ihi kečč d mmi-s n Yillu ma yella tqebleḍ Yasuɛ s liman. Kečč d aḥric seg ugerruj-agi. Ttwaliɣ belli ccɣel n Linǧil d asufeɣ n ugerruj. Yasuɛ yuɣ iger-agi lameɛna yeǧǧa-yaɣ-t ad d-nsali agerruj. Yan ad teẓram, agerruj mi ara iɛeṭṭel s ddaw wakal ad yili d win yehruran, yumsen, yerna ccɣel-nneɣ nekkni s iqeddacen d akken ad t-nessired yerna ad t-nsizdeg. Umneɣ belli nekk d wagi d leqdic i yi-d-yefka Yillu, d akken ad t-sizdgeɣ. Agerruj-nni yettwamḍlen ddaw wakal i waṭas n lweqt. Yefka-yi-d Yillu ad d-rreɣ s lexbar, s wazal i yesɛa, wegdud-ines.